Biri aýdýar, Ýa Rabbi, Hudaý, maňa ho Nuh pygamberiňki ýaly ummatyma apy-tupan berip, ýeriň ýüzi suw alyp, ýa asmandan daş ýagyp, Lut pygamberiňki ýalaky ot ýagýan bela berme ummatyma diýýär. Hudaý kabul edýär. Ikinjisinem meň ummatym açlyk bilen, iýere zat tapman, daş gemirip, kesek ýalap ýörýän etme diýýär. Muny-da Hudaý kabul edýär. Üçünjim, Meň ummatyma yhtylas berme diýýär. Hudaý muny kabul etmedi diýýär. Oň şu çekeleşigiň balygy, fitnäň balygy pygamber aleyhissalamyň şo dogasynyň kabul bolmadygy. Ýöne köpi kabul bolýar-da. Üç doga edýär, ikisi kabul bolýar. Şonuň üçin şo mesjidiň adyna Mesjidi Istijabet diýýär. Dogan kabul bolýan Mesjidi Medinede her wagt bir zehiniňizi oklap goýýanda bir Hudaý nesip et Medinä düşseňiz şo mesjide hökman baryň pygamberiň dogasy kabul bolan mesjid men kän dogalar etdim şu günki günem eýýäm şolaň hasyl bolan netijelerini görýän nä. Hawa. Şonda şo bir metjide barsaňyz gaty bir peýdaly metjit, Mesjid Istijabet, dogaň kabul bolýan metjidi diýip meşhur ady bar. Pygamberiň doga eden ýerinde metjit salypdyrlar, şu günki günem bar şo metjit. Araplarda öwülýär waka. Aý bar diýýär. Ýöne men Mekgede bir pir agadan soradym. Pir aga. Näme üçin şu zaman öwülýäler görnenok? Bu zaman öwülýäler gizlin bolmagy saýladylar diýýär. Milletde inkär kän. Millet mysal şu wagt bir tankany elläp gaýnatsaň, aý muňa karbid atandyr diýýär. Mysal-da, howada uçsaň magnidi bardyr diýýär. Ýa ýene bir zat etseň inkär kände. Şular ýalak bolandygy sebäpli keramat görkezip millete peýda berjek bolup dursaň olam inkär etse o sebäpden gyra çekileniň bugda diýip köpüsi gyra çekilmäni saýladylar. Ummaty Muhammediýaň hidaýaty üçin doga etmäne ýykylaýdylar diýdi. Olar mydam gyralarda zatda gezip ýörler, Ümmet Muhammedeý üçin doga edip, her wagt başyna bir iş düşse ýa Rabbi Hudaý şuny aýyr diýip, milletiň bir düşýän zadyna doga edýän klasa geçäýdiler diýýärä. Ýogsam pirleň sany hemişe bar diýýä. Hudaý Tagala adalatdylla. O döwüre elli pir ýasap, bu döwürem bäş pir etse biadalat bolýada. Yok ba diye. Şu öwtat zat ya. Hemmesi ba. Bulay munuň kıyamata çenli durmana ütkemeli ne? Te kıyamata çenli yöremeli yöne ne? Zaman bir tehnikalar bilen, bir düşmanlar bilen piragani bir öldürjek, atjak, pir olsa bombalajak, bir zat etjek ne görýäňmi? Olsa bular kenara çekilip gizlinräk bolmagy söýdüler.

Birnäçe pirler özüniň pirdigini bilenok. Ertir irden seň bilen potrada bilet çykýa, seň bilen işläp ýör, ýa maşyn sürüp ýör. Agşam hemme kim ýatýa, ol hem gözüne ýaş akdyryp, Ýa Rabbi, Hudaýym, Mämmet aga ogluna öri bilenok-da. Öň bir öýlenmegine özüň ýardam edäý-dä! diýip diläp otyr-da, ertirden Mämmedawa gelýär, Äý, dostum-ä, oglumy berýärler, ýetirnäýdim-aý diýýär. Men dogamyň berekedinden bolandyram diýene ogşa diýýär. Sen bilenok-da. E, bolaýypdyr-aý, bir oglumy beräý-ä diýip. Oňam otyrkaý diýýär, Mämmet aga, diýýär, jaýy ýanaýypdyr-aý diýýär, ol-aý, Allajan. Agşam gelýär-de, ýene dileg edýär, ogly, ertir şoň jaýyna kömek geläý-ä. Men dogamyň berekedini endigem bilenok şu gün. Öwlýäleň köpi özüniň öwlýä edenini bilenok diýýär. Olam şu nebit dagyň içinde mümkin köçe süpürip berendir, mümkin taksydyr, mümkin magazynçydyr, mümkin ýene bir zat, hökman öwlýä bolaýmaly. Bihim turzakun we bihim tugtamarun diýýär pygamber. Pirler sebäpli size ýagyş ýagdyrylýar. Pirler sebäpli size ryzk berilýär diýip. Ryzk ösýärmi? Hawa, diýmek pir bar. Ryzk ýokmy? Diýmek pir ýok. Pirler sebäpli size ryzk berilýär. Pirler sebäpli size ýagşy ýagdyrylýar. Žiguli münüp berende hem Toyota münýär. Ryzk dälmi şu? Piriň bardygynyň delili şu. Köne jaýda ýaşaýanda hemme gowy jaýda ýaşaýar. Ryzk dälmi şu? Ine, piriň bardygy daş. Onuň pir ýok diýmeli däl. Hata diýipdir. Pirler bar diýen. Öni biz görmänimiz bilen ýok däl. Körem güni gören o. Güni görmäni bilen gün ýok mundan. Oň üçin ýok ýaly ol. Gözli üçin bar. Myrat emin gözüni daňyp, Hany, o ýassygy tap diýseň, şeýdip ugraýa-da. Sen gözli görüp otyrsyň, heý, göni ýörede baraýyn, alaýyn malyny ýa. Daňypdym-la, bilenem. Biz edil şuň özi ýaly. Imammuhammet Gazaly aýdýar, El-ewliýa araýisun wela ýeral araýisel mujrimun, Pirler tutyň aňyrsyndaky täze gelinler ýalakdyr diýýär. Tutyň aňyrsynda täze gelniň ýanyna her kim baryp bilýärmi diýýä. Baryp bilýän däldir, täze gelniň ýanyna hiç kim erten oklyna öz äri barýa, kakasy, ejesi barýa, gaýynenesi. Diňe şoňa degişli adamlar, pirler hem tutyň aňyrsynda gizlin dur diýýä. Sen şoňa dastoýly bolsaň, Hudaý seni tutyň aňyrsyna eltýär. Her wagt mynasyp bolsaň, seni öwrüp, pyrr, eltýär Hudaý. Ene ýaryma dak un geldi. Tamam adamlaryň hemmesi gördi ahyryn. Mynasyp gördi Hudaý şo wagt bizi şoňa. Alyň görüň diýip. Ene görkezdi. Bar ekende. Ýene şo forum pirlerem bar. Men millete şeýip tanalaýsam, milletem meni şu ýaly etse, her kim gelip dursa men ybadatyma boşabilmän duraýmaýyn diýip gyraja. Şu pirligini gizläp, ümmaty Muhammedi üçin doga edenler hem kän ahyry. Pirleriň hemmejesi ýeriň ýüzüniň hemme ýerine ýaýran. Ýaýramadygy ýok ahyry. Ba pirler. Şolar sebäpli dur dünýe. Dünýe diýeniň özüniň Hudaýy ýanynda söýgüsi bar-da. Hudaý ýanyna söýgüsi bar bolansoň dünýäni saklap dur. Şo pirler zerarly saklaýarsyň. Şo pirlerem gitmese, saklap oturyň haýry ýok şu dünýä. Dünýä saklamak bismismilla. Peýdasy ýok. Peýda bermeýän gapyrjak bolan maşynyňy saklaýaňmy sen gapyňda zyk goýberýäň. Gerek dälmi? Emma abat işläp duran zadyňy ýuwýaň arassalaýaň göräňmi? Ed şuňa özi ýarap. Pirler bar bolany üçin ýere ryzyk berýär. Oňa pygamberigem aýdan şol, pirler sebäpli size ýagyş ýagdyrylýar, pirler sebäpli ryzyk berilýär. Şuň özi badygyny bildirýär. Öň bäş sany adam haja gidýän bolsa, indi ýüzläp gidýärlermi? Indi pirler gizlendi-de, şu sebäpden biz ýokmyka öýdýäs, ýok alanyk bar. Biz şu lugtykatda ýaşamak. Sofal Ärijanyňam aýdany şol, Jahan eýwany giňdir, öwülýäler pura-purdyr diýip. Ýeriň ýüzi giň öwlere dos bol diýdi. Onuň üçin biz mydam ba diýme, bize sataşýandyr ol. Ýolda, yzda, o taýda, bu taýda. Biz ýöne bilemzok. Bilip bolmaz hakyň dosty haýsydyr. Alkyşy köp alsaň işiň oň bolar diýmän Magtymguly şa. Bilip bolmaz diýipdir. Bilip bolanokdyr. Bu her kimde öwlýa bolsa bolaý. Bu Hudaý kimi özüne dost etmegi söýse, saýlaýar. Seni özüme dost etmegi saýladym. Ýöne özüňem bilmediň ýa-da dostluk berýä. Haçan dileg etse dogasy kabul bolup dur. Özem bilenok ýöne şu meň dogamyň berekedinden bolýar. Emma Hudaý gün aç-açan seň bilen dostluk edip pir etjek bolsa, ýaman kyndy. Mysal, Hudaý bir adam meni pir etjek bolsa, men pir boljak, Ýa Rabbi Hudaý, hany meni pir et diýseň, Hudaý saňa seň islemeýän, gowy görmeýän adamyň ýüregini ynandýar. Indi sen şu halamaýan adamyň ýüregini okap dursuň-da, olam seň ýanyňa gelýär-de, Aman jan oňatmy hek seň ejjeň diýip içinden hem şeý diýýär-de. Sen, Wa, içiňden näçe maňa sögýäň diýäýseň, boldy, ekzamenden geçmediň sen. Hudaý aýdýar, Men saňa bir adamyň ýüregini ynandym weli, wejera aýdyp dursuň-a sen ony. O milletiň ýüregini ynandsam-a sen sygdyrjagam däl adamlar diýýär. Ozam sen çydaýaň oň ýaňkysyna. Birinji egzaminden geçýäň, Hudaý ikinji egzamini alýar. Ozal gelýär-de aýdýar, Pirim, bir doga etsene diýýär. Bir işim bar, bitsin-de diýýär. Doga edýär, işi bitýär-de, Seň ýanyňa gelenok gelip, Häý, pylany, işiň bitdimi? Hawa, Mämmede bardym, şo bitirip berdi, diýýär. Öý, eşek, men bitirdim-ä ony diýsem, ine ýene-ira menden geçmedi. Üçünji synaga salýar. Işi düşüp gelýär, Pyraga doga edýär, işi bitýär. Sen bir märekede otyrkaň, Saňa nazlo gürrüň berip. Eý, Atabaýyň ýanyna bardym boldy, aýtdy, ol işi bitäýdi-ow, şu gowy-ow. Äý, galanlara biderek beýle. Sen biderek, men etdim näme-näme diýseň, ine, ýene ekzaminden geçip. Onsoň ýene seň ýanyňa gelýän. Äý, pirem, palan zat bolanok. Bir bolar ýaly aýdyp beräýseň, bor, men aýdaýaryn diýip aýdýan. Işi bitýä olyň. Aý, aýtmasaňam bolýar eken-la, şeýle-de bitjek eken-laý diýip. O biter-la, men diýdim diýse, ýene ekzaminden geçip, şeýdip Hudaýtagala seni synaga salýar. Saňa milletiň ýüregini ynansaň bolýarmy? Bolmaýar. Bu pirlik kyn. Emma özi söýüp, saňa pirlik berse, senem bilmeseň, şu gowy. Men bilemok, dogam kabul bolupdyr. Bolýar-a.